ahwɛfoɔ ɛma mo akɔ aba de ba nana kwasi tv so ɛyɛ ɔdan professional bloggers ɛne aba bɛpie mu wɔ ɛɛ akyemɔdan akyemɔdan aha yɛ jamaica jamaica na hotel bi wɔ ha yɛfrɛ no jamaica na ɛnɛ yɛaba bɛpie mu ɛyɛ nana dɔkta kwasi saso kotokuwa wɔ so he ne yere empress na ɔreyɛ dwumadie de ahyɛ n'anom. Ɛyɛ Akua Efa Memorial Lodge na yɛaba abɛpiem. Ɛyɛ Nana Kwasi TV so bɔ mmɔden sɛ wode w'ani bɛdi dwumadie no akyi na wasubscribe na wahyɛ de ama yɛn. Deɛ ɛbɛkɔ so a deɛ ɛbɛbrɛ mu na mahwɛ. Me a medi dwumadie no ho kyea me. Yɛfrɛ me Nana Kwasi TV. Fa ani di dwumadie no akyi na yɛbɛma woanya bi ahwɛ. wɔmɔde no asubscribe yɛde deɛ ɛhɔ biara de bɛbɛ yɛwura mu ne ahwɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ hɔ game changer ɔkyeman bɛma kukudurufoɔ ne ne mpanimfoɔ ɔsɔfoɔ reverend papa no mo elder no mo ɛpa na nsuo asa Deɛ mmɛn ne sɛ Nana Oso hente akonnwa kɛseɛ so, na mmom kotoku nifa. Ɛyɛ nananom nkondwa, nkwa so ne Honourable Member of Parliament abɛka yɛn nsa wɔ ha ne leaders of political parties here present. Mede nkyia fi the Electricity Company of Ghana. management and staff ɛberɛ mu nyinaa na yɛn nso yɛ wɔ ha ɛresɔpɔte ɔbrempɔn dwumadie kɛseɛ a ɔno nso redi wɔ ha de aboa Kotokuman na yɛn nso yɛrebɛhwɛ sɛ. nyama ahoɔden no nso betumi agyina so de ama no, na ne dwumadi a ɔredi no atumi akɔ so yie. Nyame adom, bɛyɛ three days yi deɛ, eh, yɛhunu hwee. Yɛrehwɛ akɔ yɛn anim sɛ Ɛbɛgyina so saa na obiara ho atɔ no na obiara adwuma so atumi akɔ so yie na Kotoku man aha yɛ hyirɛnn. Yɛda mo ase.
Abusuafoɔ, me gyina ha a na ɛyɛ ahohoahoa ne Awurade adom na mede gyina ha. Sɛ development ne government, citizens partner na sɛ atmosphere. ɛwɔ ɔman no mu yɛ safe sɛna yɛsi gye panin kan no lighting system nso yɛ stable a ɛde nkunimdie na ɛba ɛnɛ ade fɛfɛ a yɛhu wɔ ha yi na ɛyɛ system ɛne nkunimdie a ɛwɔ hɔ ma ɔman yi nyinaa Asomdwoeɛ rewɔ mmɛn yi mu. Ɛna ɛma obiara tumi tena ase yɛ dwen yɛ adeɛ fɛ sei. Nana Awosohe, Nyame nhyira wo. Nyame nhyira wo ne wo hokafoɔ. Nyame nkɔ so nka wo ho. Ɔma wo nwa adwempa. Nkɔ so mmoa kotokuman. Na baabi a mefi, mefi Kɔhɔbɔmen. Ɛhɔ deɛ Wodu hɔ nom a, sɛnea mehu wɔ ha yi, saa pɛpɛɛpɛ, ankorankora biara, wɔkɔdi pa wɔ baabi bi, ɛtu fo sɛ woba w'akyi a, fa de fɛɛfɛ bra. Enti no, Nana, ɛfi wo so no, yɛanya wɔ ha nyinaa nso, yɛde bɛtu yɛn ho fo, na yɛahyɛ sɛ ho so den, na yɛde w'akyi asua wo ayɛ neɛ ɛfɛ. aboa yɛn kurom ama mpuntuo ama yɛn man. Nana asomdwoe nka wo. Nyame nkɔ so nhyirahyira wo. Wo nhyira no kafoɔ. Meda mo ase. Ne nkyea kɛseɛ ama ɔman no nyinaa a yɛahyia wɔ ha. Nokorɛ ne Nyame anim, sɛ yɛ Nana Sɛsu, Awosoɔ Hene, Sɛ ɔyɛ biribi na sɛ wanhu yɛn wɔ hɔ a, na ɛmɛ sɛ hospital no nyinaa mma. Ɛsiane sɛ afe pɛ na mabɛdi wɔ kurodua yi mu ha, nanso ahofama ne ɔdɔ soronko a wada no adi akyerɛ yɛn no, ɛbere nyinaa ɛboro yɛn adwene ne nteaseɛ so. Ɛkyɛɛ yɛ koraa na yɛgu so ara ne no redi nkɔmmɔ.
Ɛnna ɔmaa yɛn aso teeɛ sɛ ɛnnɛ da yi Awurade ayɛ no adom, ɔbɛdan yɛn bi ho ntoma. Nnwuma bebree wɔ hɔ. Anɔpa yi yɛakɔ akɔhwɛ ayarefoɔ, na na ɛwɔ sɛ yɛgya yɛn nuanom no bi wɔ hɔ na yɛba. Na yɛn nso yɛbɛtae n'akyi na yɛbɛhyɛ no nkuran. Yɛ ma no hu sɛ nea ɔyɛ no, ɛyɛ ɔsoro fɛ, na ɛyɛ nnipa nyinaa nso fɛ. Abɔfoɔ no nyinaa som, na wɔde nhyira kɛseɛ tae akyire. Ɛne sɛ, me ne ne nkɔmmɔbɔ mu no wɔ kokoa mu no, mekyerɛ no sɛ weinom deɛ yɛ nketewa, ɛsiane sɛ yɛrebue n'ani ama no ahunu akɛseɛ akɛseɛ no a ɛbɛba no a, ɔno ankasa ne yam bɛhyehye no. Yɛn nyinaa yɛde ɔdɔ, yɛde anigye, yɛde akoma pa retae ɔne Empress Adjei na dwumadie biara a wɔbɛdi no awie pɛyɛ. Menim sɛ Onyame de ne nsa ahyɛ mu nti nhyira no deɛ ɛboro so. Ɛti Government Hospital, mmɔtɔmmoa, dɔtɔfoɔ a yɛawo wɔn bɛsi mpaninfoɔ so, ɛɛ ɛyɛ anisɔ, ɛyɛ anika. Nti wei deɛ yɛbaeɛ a na Nana ne Empress ne ɔman no nyinaa, Government Hospital management ne staff, yɛn asɛm a yɛka ne sɛ Onyame nhyira wo. Ɔmɔ ahoɔden a ɛboro ahoɔden so. Anisoade hunu a ɛwɔ w'ani so no, menim sɛ wei deɛ yɛ keteketekete na akɛseɛ akɛseɛ no rebɛba. Sɛdeɛ. Rockefellernom gyee din na besi nnɛ yɛbɔ Rockefeller din wɔ nnwuma pa a ɔyɛe wɔ asase so. Migye di sɛ na n'awosu ɔhene ne empress mu din bɛyɛ household name. Onyame nhyira mo, Onyame nhyira mo, Onyame nhyira mo, yɛda mo ase. Awiei nso ɛba sɛ nna du hɔ. Nea edi kan, yɛda Nana ne mpanyimfo wɔ ha nyinaa ase.

Yɛpem anim no, yɛhu sɛ ɛnyɛ easy saa. Enti ɛno mu na yɛnyaa asotwe sɛ yɛbɛtumi ne Nana adi nsawosoɔ. Na mede yɛne yɛn panin dii nkɔmmɔ ma yɛkɔɔ Nana nkyɛn. Mede kɔɔ Nana nkyɛn nso, Nana nso ampopo ne ti. Na ɛnnɛ yi, ɛyɛ sɛ wotwa mu wɔ Audit Service hɔ a, wo nsa. benkum so no, wohu sɛ dwumadi kɛseɛ bi paa rekɔ so. Na ɛnkyɛeɛ pii no, Reginald Commander baa ha maa Nana hyɛɛ ne bɔ maa ne berɛ sɛ berɛ no du a, ɔbɛsan invite no ama no aba. Nti awiei yi, yɛda Nana ase wɔ dwumadie sononko a yɛde kɔtoo n'anim, wampopo ne ti amma yɛn, na ɔsɔɔ mu, na deɛ a ne yɛrehwehwɛ mpo no, ɔreyɛ ama no aboro so, na yɛka no sɛ Nyame nhyira no. Wo ne ne fiefoɔ ne n'ahennie a ɔnni nyinaa, Nyame nto ne nkwa nna mu. Amen. Akyem Kotoku Awosohene Nananom, Yɛn MP a ɔwɔ yɛn ntam sesei, Banbɔ Adwumayɛfoɔ, Adwumakuo ahoroɔ mpaninfoɔ ne atitiriw atitiriw a dwumadie yi ato nsa frɛ wɔn, Tie ma wonteɛ sɛ ɛyɛ me anigye bebree sɛ manya akwanya sɛ me nso mɛkasa, na ne titiriw koraa ne sɛ mɛgyina nananom anan mu na maka biribi akyerɛ badwa mu. Nea ɛma m'adwuma yɛ mmerɛ koraa ne sɛ akasafoɔ bɛyɛ nnum anaasɛ nsia a edi kan akasa mu. Wɔn nyinaa bɔ obirɛmpɔn kosi sɛ su aba so bebree wɔ dwumadi ahoroɔ a wɔadi na ɔredie de aboa Kotoku man ne Ghana man nyinaa. Ɛma m'adwuma yɔ yɛ mmerɛ koraa. Na meka meto dwa sɛ adansedie ahoroɔ a yɛate anɔpa awia yi yɛ ɛmu kakraa bi. Nea ɛntoo dwa koraa na ɛdɔɔso. Nana Sɛsu Obempɔn Onyankopɔn gu so rehyira no, na yɛn nyinaa yɛnim nso sɛ ɔma emu wɔ nhyira kyɛn ɔgyeɛ. Nea ɛma Nana Sɛsu Obempɔn yɛ sononko wɔ m'akoma mu ne sɛ, sɛ wotie adanseɛ a ɛrekɔ so yi a, na ɛda adi pefee sɛ, Ɔbɛbɔ sɛso, ɔdwene ɔman no ho yie ansa na wadwene nea ɛbɛkɔ ɔno ankasa ne bɔtɔ mu ho. Na sɛ Nyankopɔn nim sɛ ɔto ne nsam na afoforɔ afoforɔ bɛnya ho mfasoɔ ansa na wadwene ɔno ara ne ho deɛ a, dɛn nti na Nyame nkɔ so nto ne nsam nhyira no? Nea ɛma ne yere nso yɛ soronko ne sɛ, sɛ ɔyɛ ɔbaa bi a, anka mmere a ne kunu retutu mpontuo ho anammɔn yi, ɔbɛpem no sɛ, Kwasi, gyae na yɛnhwɛ yɛn asetra mu ansa. Yɛnya wei a, anka ɛyɛ, yɛnya wei a, anka ɛbɛboa yɛn. Na gyae ɔman yɔ no ho asɛm na hwɛ ɛhɔ nso. Nanso ne yere anyɛ saa. Ɔno ara ne bɛ mberɛ eduru hɔ koraa ɔse nea wode bɛ boa me biara fa kɔ siesie twe bɛ nso wɔ Onyankopɔn me hyira ɔno nso bebere. Na nea yɛhu a yɛredi ho adanseɛ yi nea ɛka kyerɛ yɛn nyinaa ne sɛ, Sɛ bio, ɔdomfoɔ yɛ wo adom na ɔma bi ba wo nsam a, ɛno nkyerɛ sɛ ɛyɛ wo nko ara wo dea, na mmom ɛsɛ sɛ wodwen afoforɔ nso ho. Nea ɛnam so ma Nana Sasu ɔrekɔ so ara ayɛ kɛse bi ne sɛ, ɛwom sɛ akonnwa kɛseɛ, Frimpong manso akonnwa, Abusuafoɔ a ɛwɔ Kwawu, Ɔdehyee ɔka ho bi paa. Nanso nyɛ ɔno nko na ɔyɛ busuani. Mmerɛ a Awosuo akonnwa daa mpan no, Nananom Agoafo, Agorafoɔ, Nana Frimpong Manso Nsamanfoɔ bɛsoo Ɔseadeɛ Dɔkta Frimpong Manso a ɔtɔ so nnan daeɛ Ɔdehyeɛ, Sɛ yɛn na sɛ Awosuo abusuafoɔ de adehyeɛ no ba a, hwɛ mu yie na eh, ɔdehyeɛ baako de Kwasi Amoah ma wode no ba w'anim a, mɛmpopo wo ti koraa ɛsiane sɛ yɛnim nea ɔbɛtumi ayɛ de aboa Kotoku man. Ɔseadeɛyɔ nso ampirim n'akoma. Mmerɛ a ɛkɔbaae sɛ wɔde ɔdehyeɛ amoa baa n'anim, ɔgyee no too mu prɛko pɛ, de kotoku awosuo no maa no. Yɛ a sɛ merekasa yi, yɛfrɛ no Ɔbɛmpɔn Kwasi Sɛsu a ɔtɔ so nnan. Ɔdehyeɛ, Nyame nhyira wo bebree. Baako a mentumi mfa mma no nsi wɔ berɛ a memmɔ so ne sɛ, ɛduu mmerɛ bi ma Ɔsɛeɛdea Dɔkta Frimpong Manson a ɔtɔ so nnan, Kotoku Wura, yɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛhyɛ aseɛ na wasi Kotoku ahemfie. Ɔfrɛɛ n'ahemfo ne n'adehyeɛ ne wɔn traa ase kyerɛɛ wɔn sɛ, Dwumadi a mebɛdi yi, menni mma me ho, medi ma ma Kotoku man nyinaa. Ɛno nti, obiara nkeka ne ho ɛ na ɔmfa ne mmoa mmɛhyɛ mu bi. Sɛ merekasa yi, Obirɛmpɔn Kwasi Sɛsu ne mmoa redi akoten yie pa ara. wɔ Kotoko ahemfie a ɔse adeɛ yɔ ɛsi mu. Mentumi mfa saa asɛm yi nsie. Sɛ woyi awosɔfie a wɔabubu ɛresi no foforɔ to nkyɛn a, ɛyɛ Kotoku ahemfie, Obirɛmpɔn sɛso. Ne ho wɔ mu yie pa ara. Na weinom nyinaa yɛ nneɛma bi a yɛn nyinaa yɛsua a ɛbɛtumi. Aboa yɛn. Yɛse ɔhene kyeeyɛ ebi didi bi akyi. Nea kakra a obiara betumi ayɛ de aboa ne mpɛsoa so biara no, mmra so sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ mmoa esiane sɛ ɛnnɛ bere yi sɛ yɛde mpuntuo to aban nkutoo so a, aban biara nni hɔ a obetumi ayɛ yɛn mpuntudwuma nyinaa ama yɛn. agye sɛ ankorankoro sei de wɔn ho gye mu bi. Mmerɛ a me ne me kasa reba awieɛ yi, deɛ mereka ne sɛ, yɛn nyinaa yɛmfa yɛn mpaebɔ ntae ɔbempɔn sɛso akyi na Nyame nhyira no, ɔmmɔ ne ho ban na ɔnkɔ so ntrɛ n'ahyeɛ mu. Menka nnya ne papa kuro mu. Manya asotwerɛ yi sɛ maame bi wɔ ne papa kuro mu Anamase. Wɔsi dan fɛfɛɛfɛ de maame no akyerɛ me. Me ara deɛ m'ani nhuu dan no, nanso megye di yie sɛ asotwerɛ a metee no yɛ nokorɛ. Ɔberempɔn Sɛsu, ne papa firi me a mete ha yi me gyaase abusua mu. Ɛno nti ɛnyɛ me nwanwa sɛ obedi dwuma biara na ɔbɛto nsa afrɛ me, na me nso mennan m'akyi nkyerɛ no da wɔ dwumadie bi a obedi a manya ho mpopoeɛ mu. Nyame nhyira obi biara a ɔbaa dwumadie yi ase bi sɛ ɔde n'anuonyam reba abɛtae Ɔberempɔn Nsasu ne dwumadie a ɔredie ɛnnɛ ho. Nyame nhyira yɛn na ɔnhyira yɛn nyinaa.
Bɔ mmɔden ara sɛ yɛbɛba na wɔabɛtaa n'akyi. Na ɛyɛ me dɛ sɛ nnɛ nnipa a wɔn ho hia a ɛbɛma dwumadie yi akɔ n'anim wɔ saa dwumadie yi ase, titire ne ECD box.

Sɛ modum no a, wɔnom a wɔrenhia sɛmesefo ha no, wɔbɛnya kanea. Na mo ara moahunu sɛ biribi sei bɛhia ama ɔman nti mobɛhwɛ sɛ yɛbɛnya constant power no, yɛbɛgye ma no asi yie, na yɛahwɛ sɛ mode biribi huhu a, ɛbɛyɛ ne saa. Tɔ da bi a, na ɛboro mo so. Ɛɛ, ɛɛ, ɛboro mo so but deɛ hia ne sɛ wɔma me aso ate na yɛahunu na de ahyehyɛ yɛ nneɛma yie. Mahunu fayafoɔ wɔ ha, wɔn ɛɛ appreciate Nana wo ayɛ ama wɔn, gyedi sɛ wɔwɔ ha yi, ɛɛ, other security personnel nso wɔ ha, security ɛbɛhia wɔ ha paa, ɛnti megyedi sɛ biribi sɛ yi a Nana ɛɛyɛ de aboa man no, yɛn nyinaa ɛho ɔden ɛɛpɛ akyire. Abusuafoɔ, deɛ ɛwɔ mu nie. Eh, megye di sɛ Nyame adaworoma. Eh, ɛnnɛ no Ahenni no atɔ n'anim kakra. Bible nyaa kwan kaa sɛ ɛnnɛ ahemfo pa tena eh, politicians ne aman eh, mpanyinfo a. Eh, nhyehyɛe a yɛyɛ wɔ ɔman no mu no ɛkɔ n'anim. Esiane sɛ nananom deɛ wɔte akonnwa so daa daa, ɛno nti sɛ Nyame hyira. Nana bi na ɔto ne nsam na ɔyɛ ahofama ma ɔhwɛ ɔman mpuntuo a, ɛne sɛ yɛbɔ n'aba so. Ɛɛ, saa ɔhene korɔ no, yɛbɔ n'aba so esiane sɛ ɛnyɛ sɛ wɔretu fo na wɔahwɛ sɛ manfoɔ bɛkɔ m'anim kɛkɛ, na mmom no nso ɛrepia mpuntuo. Ɛnnɛ, deɛ yɛahu wɔ ha yi, megye di sɛ sɛ Obi reba wɔ Danfo ɛsɔp sei na lɔgɛs ahod ahodoɔ ahod adaroma saa nneɛma yi apue na obi hu sɛ yɛwɔ fasiliti bi sei a, nnipa no wɔba a wɔbɛba aba abɛdwedwe no ho. Megye di sɛ wɔnom a yɛbɛfa wɔn a wɔyɛ adwuma nso wobɛkɔ teteyɛ mu. Na afutupa aba mo so sɛ, Sɛnea yɛn ho ayɛ fɛfɛɛfɛ yi, yɛbɛhwɛ na yɛamaintani no saa daa daa, esiane sɛ maintenance culture yɛ adeɛ a ɛha adwene wɔ yɛn man mu ha. Ɛnnɛ, yɛn nyinaa yɛn ani ahu, ɛno nti megye di sɛ ɛyɛ Nana nsa ano adwuma deɛ, ɛyɛ yɛn nyinaa yɛn dea. Yɛba ha abɛdwendwen yɛn ho na yɛhunu sɛ biribi nkɔ yie a, yɛbɛtea mu, yɛbɛma moahu sɛ yɛn deɛ ne deɛ ɛwɔ ha, yɛde yɛn ani ahu yi. Enti saa pɛpɛɛpɛ na ɛwɔ sɛ ɛkɔ. Yɛba Nana ne Empress nkwa eh, ɔdaa nkɔ so na biribiara nyɛ yie mma yɛn. Meda mo ase.
Mobɛhu wɔn a ɛgyina a yɛasi wɔn anim no, wɔn dwuma no a wɔdi no hia me, pam kyɛw, mede me yɛde bɛkyerɛ mo.

ɛne yɛn nnamfonom, ne obi biara a ɔwɔ ha biara, mema mo nyinaa nkwa aba. Na ɛyɛ me dɛ, ɛsan nso yɛ me anigye sɛ ɛnnɛ da yi matumi aba ama yɛn nyinaa. Mento amanne nkyerɛ. Mɛka biribi kakraa bi afa saa ade a meyɛe yi ho ɛnnɛ. Metee m'ani. Anaasɛ medan m'ani hwɛ efie sɛ mereba fie abɛkyekyere biribi wɔ fie no. Miyi me fie a mete mu wɔ bungalow hɔ to gye hɔ wɔ Dan kurom ha. Miwiee efie a mete mu wɔ bungalow no. Me week na me de afɔ ɛɛ asɔ bo wɔ fɔm ɛwɔ ha nti sɛ ɛdan wei yɛ sika yi ɛgyee me afe baako ne na mo nti mo hwɛ me benkum so ha nom ha nom yɛ a ɛɛ me de adeɛ abɔ hɔ sɛ ɛhɔ yɛ reception a. Na ɛhɔ yɛ Sama Hat a na ɛyɛ open a sɛ obi hwehwɛ obi a ɔbɛtena hɔ atwɛn nipa no. Enti bere a meyɛɛ sɛ me convert no to guest house yi na meyɛɛ sɛdeɛ mehia baabi twɔtwɔkoa bi a sɛbe adwumayɛfoɔ no nso bɛtumi awɔ hɔ, ɛna mema wɔn ɛkulosii akyire ne anim no nyina ara ayɛ ɛdan a nnipa tumi tena mu. Na hotels anaasɛ ahɔhogye bea yɛ adeɛ bi a ɛho asɛm da m'akoma so pa ara wɔ ɔdan ne ne mpɔtam ha. Efisɛ bere a me maame fii mu na mihui sɛ, ah, saa mpanyimfo asɛm a wɔka yi yɛ ampa o, sɛ kuntu hwɛn a entua ara de. Na hwɛ mpanyimfo bi a wonim wɔn a wo ne wɔn anante ayɛ nnwuma a wo ne wɔn atutu kwan na sɛ mokɔ baabi na sɛ morekɔpɛ baabi ada a, wunim sɛnea obiara si pɛ ne dan a ɔpɛ sɛ ɔda mu si fa. Na ayie sii fie a na ɛsɛ sɛ wɔba a, baabi a wɔbɛda nti no, wɔntumi nna. Ɛsɛ sɛ wɔba na wɔsan nso yɛ dɛn? Kɔ. Nanso ɛte wɔn a, me ne wɔn nyinaa bedi akɔneaba kɔda kɔhwɛ sɛ wɔbɛbu ka awie biribiara ansa na yɛn nyinaa asan nso afi hɔ. Saa adeɛ wei ha me yie paa. Nti ɛnna ɛmaa mɛdwendwene ho sɛ, sɛ metumi kɔnvɛɛte saa adeɛ wei na ɛtumi bɛsɔpɔɔte adan a ɛyɛ a na ɛho tumi yɛ den wɔ Ɔdaamena mu hanom no a, ɛbɛboa. Enti ɛno ahu no ara na epia me sɛ mɛsi hotel, not even a hotel, sɛdeɛ no hotels, but ɛbɛdɔɔso. Enti baako bi a ɛnkyɛ na ɛrebɛba so a ɛno no nso deɛ ɛso sen ha koraa.

Efisɛ sɛ woresi hotels wɔ wo kurom a, mɛnyɛ w'adwene sɛ kuromamfo nti na woreyɛ. Dabi, ɛyɛ ma wɔn a efi baabi retu kwan ba ha. Enti ɛno no tumi boa ma sɛ adwuma bi ba hanom a, sɛ nkurɔfo reba a, wonsuro sɛ wonnya baabi nna.

Okay, ɛnna ɛbɛba so ansa. Yi ɛnkɔ ne fɛn to no. Mede hotel yi too ɛɛ me ara ankasa me maame a ɔwoo me a ɔnya ne baabi kɔ. Nea enti a mede hotel yi san so too maame no ne sɛ, yɛwo yɛn wɔ abusuafie, yɛtete yɛn wɔ nkurɔfoɔ fie. kɔpem sɛ adomodomeɛ yi a metumi sii dan maa m'abusua ansa na me maame bɛnya ne baabi akɔ. Na na aberewa no wɔ aseɛ bi a na ɔtaa ka pa ara sɛ, Ɛɛ, me kurom ha no mu, wode ntɔkwa ba me so a, ɛpeɛ a ɛwɔ me ho yɛ baako pɛ, sɛ wonni dan tim Wutu fi obi fie na woakɔtena obi fie, ɛno ne pene a wode bɛto me? Enti nkyɛnsee a na wɔwɔ no, wɔtwerɛtwerɛɛ nkyɛnsee no nyinaa ho sɛ ɛbra no nkɔ sɛ nnipa nni dan. Na anka nnipa wɔ dan a, anka ɛnyɛ yɛn na. Enti berɛ a mede adansie ne saa nnwuma wei sii hɔ sɛ mepɛ sɛ mema no kɔ anim no, Adansie yi ka bia ɛyɛ den ma me koraa nti me wish sɛ sɛ nka wɔte ase a wɔbɛhu adan ahoroɔ a ɔno ara da ba ɔno ara ba bɛɛma baako pɛ. atumi asisi de asɛm asase yi so. Anka ɛnnɛ wɔse wɔnna hanom, wɔpɛ hanom a, wɔatumi adi mu akyerɛ Kristo. Enti yɛhyɛ yɛn nyinaa ho nkuran sɛ deɛ yɛbɛtumi ayɛ de aboa yɛn ho yɛn ho, yɛnyɛ mmoa. Te sɛ nea Ɔberempɔn kaeɛ sɛ, Ɛnyɛ biribiara na aban no bɛtumi ada n'ani so aba abɛhwɛ ama yɛn. Enti yɛn nyinaa, yɛmfa adwempa ne yɛn ahoɔden ne yɛn nimdeɛ nyɛ deɛ yɛbɛtumi ayɛ de aboa a ɛbɛma ɔdaa ne ne mpɔtam biribiara a ɛsɛ sɛ ɛba ha biara no, yɛatumi anya ne ntoma pɛfɛ. Meda mo nyinaa ase.

Abusuafoɔ, ɛbere no awie aduru. Egya ɛba, egya ɛba, egya nya abɛdu. Wode nananom nka fra sɛ de mo agyina awiem. Ɛyɛ owura no tu kaa no a, yɛde nananom bɛfa yɛnim se kakra. Na afei yɛapa ho ntoma, yɛho adi egu soɔ. Ɔka biribi sɛ ɔde too ne maame na mmom yɛn mu bebree ne mu din no.

Nti ɛmpi asɔ na nansa ɔmo mmienu anaa no a ɔno aduru bunu mu wɔretwa wɔde apasoɔ no aka wɔretwa wɔ nyame agya nyame ɔba ɛne Nyame Sunsum Kronkron din mu, amen. Wura na hyɛ nsodeɛ. Edin no yɛ ɔbaa panin na wɔfa OBP no ama ɔyɛ no Akue Faa Memorial Lodge. Wow!

ɛdan no teɛ no yɛbɛwura ɛfam deɛ baako ne aforo akɔ soro hɔ baako apartment three ɛna yɛgyina ho yi Yɛka sɛ yɛn wura no nyinaa mu ma ɛdɔɔso, yɛntumi. Enti saa bere yi mɛsrɛ na ɛyɛ yɛn wura, yɛn wura MP, waba na nana mommɔ mpini na afei wɔntwa ahoma no mu na yɛnwie dan no. Wɔretwa ahoma no wɔ Nyame din mu, Agya, Ɔba, ne Sonson Kronkron din mu, amen. Hip, hip, hip, hip, hip. Kente, yɛnkɔ.